riperi ni la ku mi amukela hi le ka jiwa nsolima ka muchannel channel leyi nga number one misava hinkwayo hi ku mi tisela swilo swa manyunyu hi vuyile ka 2024 hi nghenile ka 2024 hi nghenile yoyoyo ya ku vula ka the honorable dr joe sheriman um eh, namuntlha ni lava ku vulavula nyana kantsongo hi vunanga bya xitsonga um ni tshame ni ya emucatwini wun'wanyana a ni mina ni tirha leswa swa vu-program director no ka ni nga swi advertise hi mhaka ku ni fambisela vanhu vo fuma so vanhu vo fuma va swi tiva ku hi kumana njhani i ni yi mucatwini wun'wanyana ni ri program director se ni faneke ni yimisa difundhisi se ni dyi yimisa difundhisi lediyani ku i nkarhi wa wa word of god hi pastor mani mani mani se va yima se va amukela nhlengeletano va ku hi khensile ne le ka mufambisi wa ntirho tatana makhense eh soli makamu hambileswi hi nga vafundhisi ha pfa hi yivela hi mbala ti-earphone hi ya yimela le toilet leyi yingisela vunanga bya n'wina uh siku rin'wanyana ni ri ka unveiling yin'wanyana mhani van'wanyana va yima so va ku va lava ku hi ku vanhu va tsanini va lava ku vanhu va cina so a va lava ri nsimu rin'wana ra gondi boy na xa makhombo ra ku swa tsakisa se va ku mi nga hi bela ri nsimu leriya ra ku swa tsakisa vanhu va cinanyana mfundhisi A ku vula mani lavaya? Mfundhisi, hi khomeleni, mi nga hi tsemi kerekeni, swo va swa namuntlha ntsena, hi lo tsaka. Marito lam na ma na ma dyi fundhisi ledyiya dya ku dya dya mbala ti earphone dya yimela le toilet ne. Ma twala u nga ku Mary eh vunanga bya Xitsonga i madimoni. ku na rinsimu rin'wana ra worship house ra ku xinini kile milenge xinini kile milenge ya ku cina mina rhythm liya yi nga laya um rhythm liya yi nga laya i i rhythm ya Xitsonga kumbexana hi mhaka ya message hi twa u nga ku yona yi right na ni lava ku tiva ku like i yini ngopfu xi nga dimoni aka music wa Xitsonga i i ti-instruments kumbe i message na because mhani lava va vurini va ku tinsimu ta misava va kha va vula ta Xitsonga tinsimu ta misava a ti vulavuli nchumu hi Xikwembu. Nixoko vo ka va nga tiyingiseli tihelelini ti ti tinsimu ta Xitsonga ti tele ngopfu tinsimu ta Xitsonga Yesu la nga pfuna mina u pfune Musamariya i rinsimu ra Xitsonga ra Matswa Bemuda ri va ri kha ri vulavula hi Xikwembu ri va ri kha ri khensa Xikwembu ene va kona van'wani va tlangaka gospel ku nga swigevenga swikulu ho ka hi nga lavi ku vula mavito ma vanhu mara swi tele ngopfu swigevenga swi tlanga ku gospel so ni lava ku tiva ku ku va ku ri ti-instruments kumbe ku va ku ri message lowu va ku wu ri wa misava kumbe ku va ku ri nqambi leyi vulaka ku hi yo yi nga na madimoni aka music wa xitsonga na because mi hi ku ya hi mina mi le ku lahlekiseni ka vanhu um lava va va va yingiselaka music e ti kona tinsimu ta ku ti na rhythm ya kereke ne mara a ti a ti swi khumbi swi swa ku gandzela Xikwembu a ni lavi ku ku nyika ti-example ni nga ta ti onhela ka ka tinsimu ta vanhu so a hi dyondzeni ku hi twisisa ku Xikwembu xi lava yini. papa van'wanyana va tshame va ya ekerekeni siku rin'wanyana va ri ku vhaki vayeni maswala leswiya swa ku va ku ti munhu wa le u s a so nkarhi lowu a nga ku chumayeleni se foni ya papa lava yi rila loko va ku va yi humesa ni mama vo ma dyi iphone ma rhasa njhani um loko yi yi yi rila va ku va yi humesa yi wa like yi disturb-a yoho hi mpela a yi disturbini un'wana na un'wana a swi twa and then uh, papa lava va ri ku chumayeleni va tikomba ku boreka loko va heta laya mhani lava va nga va va ya nyika switiviso va rhanga va khuta leswi nga endleka ku papa baloyi leswi mi nga swi endla namuntlha swi khomisa tingana ku ri na vahini ve le usa mi rilisa foni as if papa liya a yo tlangisa ti ti-ring tone a swi hi khomangi kahle ene swa hi poyila mi lava ku va ya hi vulavula um va ku yini kwele loko va tlheleli kona va kha va vula le usa papa liya a swi yi vavini hi mhaka ku foni a yi swi voni ku swa ya disturb a swi hi vavini loko yi rila so loko mhani lava va fika va tlhela va ku papa baloyi mi rilesi foni ku ri na vayeni va le usa swi nyanya ku yi vava loko kereke yi huma mhani baloyi va ku mara leswi mi nga swi endla namuntlha swi ni onheli ngopfu ma ta na tisola ku vanhu va swi tiva ku ni ni nsati wa n'wina a swi ri swa yini sweswihi na ku i mani a fona papa lava hi ku titwa nandzu loko loko hi xa mundzuku wa koho ku yiwa kerekeni a ni hi leswa swa ti ve crusade loko ku yiwa kerekeni se a ku ri friday crusade yi sungulo wa mune papa liya yi ya tavern akavadla ya tavern se a ya ha lavi ku fika yi onhela vanhu le kerekeni loko ya tavern yi na stress yi le ku stresseni ku yo yi na badi yi yi kwatisi vanhu ve le america yi fika yi xava biya loko yi xava biya loko yi ku yi humesa i phone a xikhwameni no hleketa ku a ko nghena call kumbe a yo lava ku yi photosela yi khudlunya biya liya yiwa ene ku tele thavheni ku ti fane ni ekerekeni yi khudlunya biya liya yiwa loko biya liya yiwa yi fayeka hi ku chuha yi nga ha swi tivi ku yi fanekele yi endla yini yi hlamala weyita jika hala ta na mopo wa fika koropa swilo leswiyani a swi haka hi foxolo mabodhlelo lamako ha ah, mi nga wari i sorry eh biya yi fayekini i mistake hi swi twisisini a koka mopo a sula laha hansi vahiza lava va nga yi vona loko yi fayekeliwa va swi voka a ya ha ri na byala va yi vitana tanani hi ta nwa swin'we yi hlamala loko yi heta ku nwa bodlhela ku hava le dya ku sula nomo wa bodlhela so loko yi heta ku nwa yi hlamala eka ndhawu leyi ni amukelekini ku hundza akerekini mi vona u nga ku loko se yi tshamini hi mugqivela na hlikani yi decide ku hi mugqivela yi lava ku ya kwihi papa leyi ena hi xikwembu xi nga yi hlongela kerekeni i swivulavula swa vanhu mi le ku hlongoleni ka tinqambi ta xichangani a tikerekeni ta n'wina hi mhaka ku mi tibyela ku music wa to i madimoni hi swin'wana swa leswi endlaka ku tinqambi ti nga hundzuki dj mfundhisi i nandha wa xikwembu maponyane i nandha wa xikwembu chavi cmc i nandha wa xikwembu mara va va va tirhela a tigigini vanhu valava thambanyathi i mfundhisi i tirhela a gigini why yena va kota ku n'wi amukela va kerekeya why me va kota ku ni amukela a glory house why dj mfundhisi va kota ku n'wi amukela a kerekeni ya yena swi le ka vhesi yihi leswaku ri music wa xitsonga i mademoni ke because gospel va vula mahungu lamanene ne ni nga ma tiyisa na hi rhythm ya reggae that's why ti tele ngopfu ti-gospel ta reggae ka xingondo ma kuma mahungu lamanene ka xitsonga ma kuma mahungu lamanene vafundhisi mi swi kuma kwihi ku vunanga bya xitsonga i mademoni ke